Siz haçan hem bolsa bir wagt näme üçin Isanyň yzyna erijileriň Mukaddes Kitabyň asyl nusgadaky ýazylyşy ýaly bu gün hem edil şoňa meňzeşdigine ynanýandyklaryna haýran galdyňyzmy? Mukaddes Kitap Hudaýyň Mukaddes Kitabydyr, ol bir müň bäş ýüz ýylyň dowamynda ýazylypdyr. Hakykatdan-da, bu tutuş bir kitaplar ýygyndysy bolup, ol bize Hudaý barada we ähli adamlar üçin Onuň ahlak ýörelgeleri barada öwredýär. Muňa Töwrat, Zebur, Injil we Isanyň şägirtleriniň hatlary degişli. Ol bize Hudaýyň ýaradylyşy hökmünde biziň taryhymyz barada gürrüň berýär. Käbir adamlar bu ýyllaryň dowamynda Mukaddes Kitap üýtgedi diýip pikir edýärler. Ýöne beýle pikirler köp sanly terjimeleriň bardygy üçin ýüze çykýar. Mukaddes Kitabyň asyl nusgasy üç dilde ýazyldy we şondan bäri hemmeleriň Hudaýyň Sözüni öz ene dillerinde okap bilmekleri üçin ençeme dillere köp gezek terjime edildi. Käbir dillerde hatda munuň birnäçe terjimeleri bar, ýöne bularyň hemmesiniň mazmuny birmeňzeş. Mukaddes Kitabyň her bir nusgasy tekstleriň asyl golýazmasyndan terjime edilen we hemişe olar bilen deňeşdirilen. Köp sanly häzirki zaman arheologik tapyndylar häzirki döwrüň terjimeleriniň subutnamasydyr. Meselem, dokuz ýüz segsen birinji ýylda ýazylan gadymy Mukaddes Kitap golýazmasy ýigriminji asyryň ortalarynda Öli deňziň golaýynda tapyldy. Ýogsam bu golýazmalaryň hemmesi biziň eramyzdan öň üçünji asyrda we biziň eramyzda birinji asyrda ýazylypdyr. Bu golýazmalardan bir mysal bu Işaýa pygamberiň golýazmaly kagyzydyr. Muňa Işaýa pygamberiň kitabynyň tutuş altmyş alty baby degişli. Bu kitapda Isa Mesihiň durmuşy we ölümi baradaky pygamberlik bar. Işaýa pygamberiň tapylan golýazma kagyzy häzirki zaman Mukaddes Kitapdaky Işaýa kitaby bilen doly gabat gelýär. Isa hakynda bize gürrüň berýän Mukaddes Kitabyň bölümleri 1-nji asyrda onuň bilen bile ýaşan şägirtleri tarapyndan ýazyldy. Olar öz hatlaryny dürli şäherlere iberipdirler. Ol ýerde beýleki şägirtler bu ýazylanlaryň hakykydygyny tassyklapdyrlar we nusgalap, Isanyň beýleki şägirtlerine iberipdirler. Isa hakynda gürrüň berýän ýigrimi bäş müňden gowrak gadymy Mukaddes Kitap golýazmalarynyň nusgalary arheologlar tarapyndan tapylypdyr. Olaryň hemmesi biri-birleri bilen we häzirki zaman Mukaddes Kitaby bilen doly gabat gelýär. Britan kitaphanasynda grek dilinde ýazylan tutuş Mukaddes Kitap bar. Bu Mukaddes Kitap Sinaý kodeksinde bolup, biziň eramyzyň üç ýüz ellinji ýyllarynda ýazylan we bu edil häzirki zaman Mukaddes Kitaby bilen anyk gabat gelýär. Mukaddes Kitabyň islendik gadymy tekstleriniň köp sanly täzeden dikeldilen nusgalary bar. Bularyň bary bu günki Mukaddes Kitabyň müňlerçe ýyl mundan öň asyl nusgada ýazylan, şol bir meňzeş mukaddes ýazgylardan durýandygyny subut edýär.